Salam Baýmyrat aga. Waleýkim salam.
Bu gün Amerikada türkmenler diýip ilkinji seriýamyza başlaýas we siz bilen başlaýas. Gysgaça özüňiz barada aýdaýyň. Bolýar.
Adym Baýmuhammet. Özüm Delaware ştatynda ýaşaýan 5 ýyldan bäri. Ina şu wagtam Delaware uniwersitetinde biz. Delaware uniwersiteti barada bir zatlar bilýäňizmi? Delaware uniwersiteti Amerikanyňam, Delaweriňem iň köne uniwersitetlerinden gurluş ýyly diýip bir müň ýedi ýüz kyrk üçünji ýylda gurlan gaty köne şolar ýaly. Hemem himiýa ugrundan gaty öňdäki uniwersitetlerden. Amerika siziň üçin nähili bir ýer? Amerika
hem ýaşamak üçin hem işlemek üçin çagalary ýetişdirmek üçin gowy bir ýer. Ýöne şonuň şonuň ýanynda-da kynçylyklaryň hem bolan bir ýeri. Ýöne köplenç pursatlar we mümkinçilikler köp diýip bileris Amerikada. Näme iş bilen meşgullanýaňyz? Men IT sferasynda e, Salesforce orundan işleýän. Salesforce näme? E, Salesforce e, müşderi hyzmatlary bilen baglanyşykly. Müşderilere hem bir zady satan wagtyň satandan soň hem olary e, goldaw üçin customer service diýerler. Hawa. Şol ugurda hyzmat berýän bir platforma.

zatlaryny özem mugut hiç hili tölege pul tölemäge gerek ýok. Ýaňky Salesforce mugt platformasy bar diýdiňiz öwrenmek üçin ol ýer barada aýdyp berip bilersiňizmi? Salesforce-yň özüniň Trailhead diýip bir platformasy bar. Trailhead Salesforce nokat kom. Bu taýda admin ugrundan ýa-da deweloperlik ugrundan ýa-da başga-da ugurlar kän, konsalting diýýä, associate diýýä, şo ugurlardan learning ýollary bar özüniň. Şo taýdan arkaýyn mugt şekilde hiç kim tölegsiz öwrenip biler islän adam, islendik adam we şo şo taýda her hilli proýektleri düşündirýärler. Soň başda teoriki maglumatlary berip, yzdenem saňa şony praktika etmäge mümkinçilik döredýär şo sahypaň özi. Içinde-de her ugurdan üýtgeşik proýektler bar. Islän ugruňdan, meselem, saglyk ugrundan, banking, finans ugrundan bolsun, bir ugry seçip, proýektiň üstünde işläp bilýäň şo taýdan. Oň daşynda-da Salesforce-yň öz platformasynyň daşynda-da YouTube-da başga-da kanallar bar. Şolaryň iň esasylaryndan biri Apex Hours diýip bir kanal bar YouTube-da. Olaram gowy edip şu adminlik ugry bolsun ýa-da deweloperlik ugry her ugurdan başyndan soňuna çenli bütin maglumatlary berjek şekilde öwredip bilýärler wideolar bilen. Birem Salesforce Ben. Com diýip bir sahypada bar. O taýda-da şol Hem Salesforce-yň her hili edilýän zatlar, täzelikleri barada ýa-da haýsy ugry saýlap alsaň, şoň bilen baglanyşykly saňa tap edil şu ýaş çaga öwredýän ýaly edip gowy edip öwredýän maglumatlar bar şu taýda. Şu wagta çenli ömrüňizde näçe kitap okansyňyzdyr?
Oň jogabyna bir o zat bilip bolmaz-da ýöne. Bir soňky bir bäş-on ýyllykda diýeýin, özüme maksat goýýan, her ýyl bir on-on iki kitap gutarar ýaly. Öňünden kitaplaryň, haýsy kitaplary okajagymy belli edip, şolary okamaga synanyşýan. Soňky bir-iki ýylda maksatlarymyň hemmejigine ýetdim diýen ýaly. Şu okajak diýen kitaplarymyň köpüsini okadym. Şular ýaly ýöne edil sanyna bilemok. Özüm kiçjikligim hem kitaphanaň içinde geçdi aslynda. Şeýleräk. Şu wagta çenli näçe ýurt gezdiňiz?
Men gezmäni gaty gowy görýän Döwran. Onuň üçin bir on alty, on ýedi döwlet törä gezendir dünýäde. Ýewropada bir on, on iki sanak bardyr. Amerika, Meksika, Olaryň hemmejigini goşanda bir on alty, on ýedi töweregi bolup gidýär. Siziň üçin durmuşdaky iň möhüm zatlar näme?
Gaty kyn sorag. Durmuşdaky möhüm zatlar adamdan adama üýtgäp biler. Olar meň pikirimçe problema bar bolsa jemgyýetdin içinde şoňa bir ujundan tutup, şony çözmäge kömek etmek diýip bileris. Ýigrimi ýaşyňyzdaky özüňize nämeler aýtmak islärdiňiz? Ýigrimi ýaşymdaky özüme goýan maksatlarymy başga zatlara ünsüm bermän, şo esasy şo maksada üns berip, şony iň gysga wagtda gutarmagy maslahat ederdim. Birem mümkinçilik bolsa köpüräk syýahat etmäni. Amerikada haýsy ştatlary gowy görýäňiz?
East Coast-daky ştatlaryň köpüsini halaýan. Delaware. New York ýokarlygyna dogry gitsek, New Hampshire, Massachusetts, Vermont ştaty, şular iň köp halaýanlarym. Birem men üçin esas zatlaryň biri ýaşaýan ýerimde 4 pasly görmek men üçin has gyzykly. Amerikadaky türkmenlere nämeleri aýtmak isleýäňiz?
Amerikadaky türkmenlere birek-birek bilen gowy ýaşap, ýamanlyk etmän, göriplik etmän. agzybirje hereket etmeklerini we şu taýda aşakdan ýetişip gelýän türkmen nesli barda, şolara-da gowy mysal bolup, agzybirje ýaşamaklaryny maslahat berýär.